dynamic level dipyn bach uwch ar hwnna.

Sut fysa chi'n disgrifio cymeriad bobol Blaenau? Dwi'n credu bod nhw yn bobl garedig iawn, bobl ddiddylgar iawn, gymwynasgar, wedi i clymu reit glos yn ei gilydd. Dwi'n credu bod bod ti'n fwy felly pan oedd ochr Eli'n gweithio ar ei hitha. A dwi'n credu fod y graig, fel bod ni'n dweud, wedi gadael i ôl neu ddylanwad ar gymeriad lle ynde?
Dwi'n teimlo bod 'na wbath gwerthfawr iawn yn y gymdeithas yma.

A mi ath hi ymlaen am saith mis. Isio newid y dull o weithio oeddan nhw, a doeddan ni'm yn erbyn hynny 'de, ond pan oeddan nhw'n gorffan i fyny, o'ch chi'n cael mwy o gynnyrch, a chitha'n cael llai o gyflog i fynd adra, o' 'na rwbath yn hollol rong yn fan'na.
Oeddach chi, mwy ne' lai, yn dod i ddiwadd 'ych gyrfa chi. ar y pryd. O no o'n n'w rhyw hen geffyl llusgo coed o'n i am llawer o bwys be am digwydd i mi yrru o'i le brwnt dorri tho'i goes na'm rhyw lawer o bwys de. Ia na ddim hynna oedd yym y peth achos mi fedrwn i fod yn mynd ar yr ochor arall i'r lein swn isio a bydd a- o'n i yy o'n i'n gweld yr hogia'n ca' cam de a gweld o'n i di deud o flaen o'n i'm isio lladd y chwaral na'm byd. Ond mae eisiau dyfodol i fod o werth i bawb de. Ac yn fanna dwi'n credu ddaru nhw ddisgyn i lawr fela. Fysan ni di mynd afoidio hwn i gyd ynde. Dyna fo doedd ddim angen i'r peth de. Streic heb ddim o eisiau de. Sut nathoch chi benderfynu roi y merched at ei gilydd? Wel o'n dechrau'r streic a i wna'm pasio. a picet a gweld ei thad yn sefyll yn y glaw ac yn teimlo wel os oedd ei thad ger y streic bo' 'na rwbath mawr allan o'i le ac bryd hynny aru hi a rei o'r merchaid dod at ei gilydd gan feddwl ca'l grŵp i fod yn gefndir i'r dynion. Ar yr amser yna oedd cyflogwyr yn gwrthod dod i siarad oeddach chi'm yn gwybod yn iawn pa ffordd i fynd a wrth gwrs ddoth yr undeb i fewn a gwneud yr yy y streic yn swyddogol felly. Wedyn oeddan ni'n gweld wel o' rhaid darparu wedyn achos o' 'na ddim arian dod i mewn. Bo' rhaid ni ga'l arian o rwla 'dyn yy felly aru'r grŵp ddod at ei gilydd er mwyn meddwl am syniada i ga'l cymorth ariannol. Dwi me'wl bod y y dynion yn Amheus o faint mor effeithiol fysa merchaid fod yn dechra efyd 'lly. A dwi'n meddwl bod yy yym wel cyfrinfa dynion a grŵp y merchaid ydi ryw fath o dyfu ac aeddfedu efo'i gilydd mewn ffor a ddathan ni gydweithio'n yn dîm go effeithiol erbyn diwedd. O gethon ni gefnogath wych iawn ynde. Y glowyr o'r de ag o Lloegar ag o bob man ynde? A dros ddŵr. Ond oedd y merchad, un nhw nath fel ehangu'r yym yr alwad ynde? Ac hefyd oeddan ni'n cael help lleol gin bobl. Oedd ddim isio roid i hyn wae lawr achos wrth bod hi'n hen sefyllfa lle oedd bobl lleol yn ddrwg ymysg ei gilydd oedd o'na yr un cydymdeimlo efo ni ac eto'n ffrindia fo'r ochr arall de. Wedyn mi gewch chi man o lyfr yn tŷ 'na lle ma' pawb sy 'di cyfrannu mi eith ryw ddwrnod i'r archifdy ynde pan fydd hi'n saff. Oedd o yn synnu chi bod y merched wedi bod mor weithgar? Do oedd.
Yy chi yy merchad o blaen gwragedd neu hogach yn gweithio arno chi ynde i chi a jyst nodio n'w ar y stryd ond rŵan o'i di dod yn chdi a chditha yn Bet ac yn Dafydd ac yn Lisa, neu beth bynnag oedd ei henw, a pawb 'di dod lawr eu cefnau yn erbyn y wal a pawb yn cwffio efo'i gilydd ynde. A dwi'n credu bod hwnna yn dal yn gwlwm hefo nhw hyd heddiw ynde. Maen nhw'n dal fel corff rŵan. Maen nhw nid yn helpu ni, maen nhw'n mynd i helpu pobl eraill eto sydd angen ynde. O' 'na effaith ar bawb ond mi o' 'na rwbath positif yn dod allan ohono fo. hefyd 'lly. Yym rwbath sy'n anodd i ddisgrifio dwi me'wl t- sad i rywun 'di byw drwyddo fo. On' dwi'n me'wl bo' 'na ryw beth am argyfwng sy'n dod â y gora' allan yn llawer o bobol 'lly. A dwi'n me'wl bo' pawb fydd yn ymwneud efo'r streic wedi ca'l wbath gwerthfawr iawn allan ohono fo a wedi dysgu lot 'di ca'l agoriad llygad dwi'n me'wl. Y cwmni yma 'di neud bob dim fedran nhw i drio lladd yr hundaf. Yn y Chwarel y Bwlch, yn Gloddfa Ganol, oeddan ni reit lwcus ar Roclys, y manager ar ddechra yn y Roclys oedd o'n undebwr mawr erioed ag oedd o'r y pwyllgor gweithiol cyn i i'r cwmni yma gymryd yr hen Ocley drosodd. A wedyn oedd gen Glyn Williams amser hynny oedd gynno fo'm choice i ni i fod yn erbyn i dalu'r undaf de. Ond am Gloddfa Ganol a'r Bwlch, ma' nhw'n neud bob bob dim fedran nhw I ladd rogiau beidio talu'r ynda. Gweddillion diwydiant fu unwaith yn cyflogi miloedd i'wr chwareli. Mae yna sibrydion y gallai'r cwmni fewnforio llechi o Sbaen i ddiwallu anghenion eu cwsmeriaid. Ydi'r undeb yn ymwybodol o'r perig? Dwi'm yn meddwl na ni sy'n perygu'r dyfodol, 'da ni'n berffaith fod 'ma'n ista lawr a siarad. Mae'r diwydiant yma dros y blynyddodd wedi bod yn diwydiant cyfloga bach, mae creithia Yy, chwarel i chi chi weld ar i'r gogledd Cymru mae gin. A be da ni yn ddeud wrth y cyflogwr? Tydan ni ddim yn mynd i gerdded yn ôl. Mae dyddiau nawr wedi basio a tydan ni ddim yn mynd i gerdded yn ôl.
Mae pobl Blaenau Ffestiniog yn gwybod gym gystal â neb yn y gogledd na hwyrach beth ddigwyddodd i'r glowyr ac yn y blaen. Ydach chi'n meddwl bod streic y glowyr wedi cael dylanwad ar y naill ochr neu'r llall yn y yn yr anghydfod yma?
Yy dim dylanwad yn yr ystyr yna. Yy be' dwi'n meddwl sy yn mynd ymlaen ydi bod yy yy ma' politics yn dod i mewn i'r peth lle ma' Misus Thatcher yn siarad am y Victorian era a isio cyflogwr sefyll yn erbyn yy y y cyflogwyr a'r hyn a'r llall. Lol 'di hynna i fi. Yy basically be' sy isio neud ydi ista rownd y bwrdd trafod y problem a'i ddatrys o, ond mae'r cwmni yma, dydyn nhw'm yn fodlon trafod na trio datrys, yr unig beth maen nhw eisiau wneud ydi sathru'r hogia, tynnu cyflog oddi wrthyn nhw, creu mwy o gynnyrch, a maen nhw eisiau ffori hunan efo bob dim. Mi dwi'n edmygu fo' nhw'n sefyll am gyfiawnder a dyna be' maen nhw'n wneud, dim byd arall, ddim ffwlbri noeth ydi hwn, ond sefyll am be' sy'n iawn iddyn nhw gael o.
Dych chi, mae o'n gwilydd bod hwn 'di digwydd mewn ardal fatha hon, lle ma' digon o alw am y llechi, 'te, a ma'n hyf- well gynnyn nhw chwarae efo llechi eraill na dod â ni yn ôl at y bwrdd i siarad efo. A dim ond mater o siarad, nid mater o un ochr a rhoid i fewn i'r llall ydi o. Jyst plain common sense 'de. A mae'r gwaith da mae'r teulu 'ma 'di neud, a dwi'n ffrindia mawr hwn ti bod rioed 'de, ond mae 'na ryw staen mawr 'di mynd drosto fo rwan, ac wedyn mae o mynd i hollti y cora'r capeli a bob dim, mae'r wedge yn mynd i fewn yn ara deg, a wedyn mae 'na berthynasa mynd yn erbyn i gilydd a bob dim, jyst o achos un beth na bod yn styfnig ynde. Dwi'n meddwl yym fod yym bod yn agos i bobol sy ar streic wrach yn brofiad reit unigryw mae o'n yy dydi o'm yn brofiad braf o gwbwl ma'n wbath sy efo chi bob dydd yym a 'dyn ni am fod am streic am am bob diwrnod o'r pedwar mis felly mae o ma' n'w gyd 'di bod yn ddiwrnodia hir me- mewn un ffor.

Ar ôl streic ni fod drosodd yr streic i'r anghyfnillu. Wel, gynnau Lys ar y chwarel mae'n bach gynt. Mi'n gwybod bod rhaid mynd neu wbath. A gwbod yr holl ogia yn ffrindia fi allan o waith a bob dim a a o'n js isio trio neu' wbath. O'n i ddechra holi o gwmpas lle drio ga'l rywun i sbonsro ni. A gathon ni fwy nag un cynnig 'de. Sud oedd 'i ar y dechra yn fan 'yn? Oedd 'i'n galad ofnadwy. Gathon ni bedwar mis o dywydd diyriwol. Oeddech chi gyd yn gweithio ar hwnnw? Na. Gweithio bob dydd, saith dwrnod yr wsnos, yn bob tywydd. Heb un math o gysgod. Ond John, oedd John ddim yma efo ni amser 'ny. Braf. Ia, oedd o'n lwcus. Mae 'di ddechra dod o dan do yn syth.

Mae cystadleuaeth y gân ddi-grug eisoes wedi para am dri diwrnod a heb orffen eto. Rydan ni'n ffodus fod gynnon ni gynifer o aelodau sy'n credu y medran nhw ganu. Fel arfer, yno mae'r cabanau eraill fod gormod o ddiriau, ond yna mae gynnon ni ddigon sy'n gwneud siŵr 'sa neb yn medru beirniadu.

Ond oedd o'n cael ei redeg yn rheolaidd iawn. Um, oedd yna swyddogion i'r caban. O gynnaf fo lywydd, ysgrifennydd, trysorydd, ac oedd yna ysgrifennydd cofnodol hefyd oedd yn codi ar lyfr beth bynnag oedd yn digwydd, rhyw benderfyniadau neu beth bynnag oedd yn digwydd yn ystod yr amser cinio de. Wedyn o'r rhain, uh, chi, o'na, o'na redag rheolaidd ar y caban de. Oedd pawb yn gorfod gwneud rhywbeth?
Oedd. Y'ch chi, dwi'n cofio yn y gaban o'n i'n o fo rhadeg hynny. Oedd pawb yn lywydd am fis. Ath be' oedd 'ych oed chi, ath be' oedd 'ych profiad chi, oeddech chi'n dŵad yn 'ych tro yn llywydd. O'n i'n swil ofnadwy, o'n i'n ddibrofiad ofnadwy, o'ch chi'n methu gwybod be' i ddeud. Y'ch chi, ond oedd o'n 'ych torri chi. i torri'r garw efo chi, fel bod chi o dipyn i beth yn arfer sefyll, yn arfer siarad o flaen pobl. Oedd o'n, oedd o'n arw'n dechrau, gofiwch. Ond oedd o rhywbeth, dro, ym mhen amser, wel, chi'n dweud, diolch, oedd o werth o'n de. ymhlith y gweithwyr oedd yna chi'r creigwyr oedd yn tynnu'r graig, yn tynnu'r deunydd crai O'dd gynnoch chi'r chwarelwr o'dd yn cymryd y deunydd crai 'ma ac yn 'i droi o'n llechi yn y melinau. O'dd y creigiwr wrth gwrs yn gweithio o dan y ddaear yn bennaf yn doedd yn Stiniog. Yn wahanol i chwareli Caernarfon 'de. Wedyn o' gynnoch chi yn Stiniog y meinar. Y dynion o'dd yn gyrru am lefydd newydd er mwyn ca'l deunydd crai O hyd y newydd de. O gynna chi wedyn labrwr wrth gwrs i glirio'r gwastraff o'dd yn dŵad o'r gweithio yma ynde? Dyn o gynna chi bob math o bobol fel gofaint, ffitar, o gynna chi'r gweithwyr yn y swyddfeydd wrth gwrs y clarcod. A dyn o gynna chi y swyddogaeth o'dd yn gofalu bod y chwaral y rhedag de o gynna chi'r stiward ac o gynna chi'r y rheolwr y pen dyn ac o gynna chi hefyd ar y poncia y clarcod cerrig. oedd yn gyfrifol o arolygu y gwaith o gynhyrchu'r llechi a bod rheini i safon arbennig de. Mae dull o dalu'r chwarelwr am ei waith wedi newid a gwahaniaethu o'r cychwyn cyntaf ynde? Yn y dechrau un, oedd y chwarelwr yn cael ei dalu am y llechi oedd o'n wneud. ac yn cael eu dalu bob mis. Ond dach chi'n gweld, mae yna enghreifftiau i'w cael mewn hen ddyddiaduron yn perthyn i chwarelwr, lle roedd o wedi gweithio mis, y pris oedd o wedi gael am gynhyrchu llechi yn fychan, cwmni oedd rhoed y pris wrth gwrs, ac oherwydd bod costa fel talu am bowdwr i ffrwydron 'lly, Talu am ffiws, talu am gnwlla, talu bil y gôl am drin yr arfa, bod costa am y mis yn uwch nag oedd o'n nhw wedi ennill. Felly, oeddan nhw'n mynd adra heb ddima o gyflog. Ond fel doth y undab i fod, o'ch chi'n medru hawlio cyflog, isrif cyflog i chwarelwr, de. O dipyn i beth, mi ddoth pethau yn fwy teg, felly. Mi ddoth clefyd y llwch silicosis felly yn fwy ac yn fwy i'r amlwg. Be aru mi ond rhoi cynnig ar arholiad i fynd i mewn i'r Civil Service ac wedyn mi es i yn yr Civil Service am weddill yr amser o'n i'n gweithio ynde? Hyd nes o'n i'n ymddeol 'lly. Chi o' chi yn gneud gwaith yn y chwarel, gwaith corfforol o'dd o ynde? Chi'n defnyddio arfa, mwrthwl, ac un a throsol ac yn y blaen. Mewn swyddfa, wel gwaith sgwennu oedd o'n bennaf, ac uh, gwaith papur. Fel oedd o'n waith cwbl wahanol de. Pa un oedd chi'n cymharu mewn ffordd, neu e dwi'n meddwl, medrwch chi beth bynnag yn dweud. Pa un oedd y gorau gyda chi?
chi'n gofyn cwestiwn anodd fel yna, chi'n gweld. Um, o'n i'n cael yn halu well hefo'r gwaith papur. ac oedd gynnach chi gyfle i fynd gam ymlaen mewn ffordd ynte? Ond y gwaith oedd yn rhoi plesar neu mwyaf foddhad i mi, a dwi'n dweud yn hollol mae barn bersonol ydy hon, oedd yn chwarae golwg.
Pam?
Wel, o'ch wedi gweithio drwy'r dydd, wedi cynhyrchu, ac ar ddiwedd y diwrnod o'ch chi'n gweld eich cynnyrch o flaen eich llygad. Chi'n ei weld o 'no. Chi'n medru deimlo fo. Wel yn y swyddfa, a chi 'di bod wrthi trwy'r dydd rhyw fath. Ac ar ddiwedd y diwrnod o'ch chi'n hel rhyw damidiach o bapur at ei gilydd a'i stwffio nhw rhyw drôr, a'r bensal efo nhw, a cau y drôr a dyna fo, do' gynnoch chi ddim o flaen eich llygad fel i roid unrhyw foddhad i chi ynde. Felly o'n i'n teimlo beth bynnag. Ond cofiwch, i fod yn deg, o'n i'n cael gwell cyflog, yn yr swyddfa ag o'dd y waith glanach, iachach, pob peth felly ynde. Dach chi'm yn dyfaru bo' chi 'di neud gwaith swyddfa? Nagdw.
Ond dwi 'di ddeud o a mi deda i oto fynnwn i ddim am unrhyw bris fod heb gael y profiad o weithio yn y chwarel a gweithio efo'r chwarelwyr de.

Bari, be mae'n edrych fel? Wel, oedd ei dda, efo di mae'r tyllau gyd i gweithio, dda, ynddo. Ond bod adfer hollta, oedd ni'n dweud yn top, ynddo. Ond bod y garag yn magu yn gwybod ma. Ti'n meddwl bod nhw'n reit da? Ynddi, yn rhaid o le, ond um, bydd o well fel da ni'n mynd i fewn de, ac fwy is i lawr. Well, I heard from my father-in-law that Mick had the lease to the quarry and he was hoping to find somebody to act as a sponsor.

O nabod chdi swn i ddim 'di meddwl bysa chdi'n prodi taith i ddeud y gwir. Wel pum mlynedd yn ôl swn i 'di cytuno efo ti llwyr yym ond dyna fo fel 'a digwyddodd petha. Wsd ti a dwi'n fal- me'wl falch bod o wedi ffitio fewn mor dda i'r gymdeithas yma. Yr hogia siarad Cymraeg efo fo. Rhoid papura Cymraeg iddo ddarllen. A dwi 'di deud wrthyn n'w am roi pob hwb iddo fo i dysgu iaith.
It's up to me to to learn the language and uh, hopefully I'll, I'll succeed in doing so. I'm very determined to.
Be am dy dad? Oedd o'n gweithio yn y chwarel? Oedd a dad yn gweithio yn y chwarel am pum mlynedd ar ugain. Rhwng chwareli, uh, rhyw bach, gwtibigol, ocli, mae'n fferan.
Sut ma' ch- gweithio yn y chwarel 'di effeithio ar dy dad? Ti'n meddwl bod o 'di effeithio arno fo? O do do.
Ma' silicosis arno fo ddrwg ofnadwy. Yndi. Dwi ry wynt i frifo fi ry wynt ŵan. Doedden nw'm yn gwisgo masgia fel ma' n'w fod yn neud heddiw nacdyn nag oddan? Ma' silicosis yn ddrwg arno fo. Gatho sac o August Abigail. Yym wrth bod man ar adal Royal Oakley band t'mo' Seindorf 'lly i fynd i ddechra dance band 'i hun dwi meddwl na Nighthawks odd un o n'w dance band 'i hun i ennill pres ti'ngo'. Ac wrth bod yr manager August Abigail yn chwara'n Royal Oakley gath o ddau 'nyn n'w sac o August Abigail.

Ia, reit. John Bones, i, i lenwi'r barn, mae gennych chi yn yr ail o'r che, wan, tygadam, wan, bom, bom. Ydy hwnna'n bod dipyn bach cryfach i balansio'r top yn fama, de. Gwnewch chi hwnna dipyn bach yn gryfach, a'r che to,

Roeddach chi yn bymthag nathoch chi adael Blaena'? Ia rw bymthag un ne' bymthag felly ia. I Birmingham es i. Ia. Pam? Wel dwi'm yn gwbod y'chi o' 'na gymaint o o sôn am Llundan a Birmingham a llefydd mawr 'na bo' 'na w- chi hwyl a petha felly gan y te. Ac hefyd pan o'n i'n 'r ysgol yn cofio'n iawn mi yym odd y 'yn ffrindia fi oedd yn yr un dosbarth a fi 'r ysgol Oeddan nhw i gyd yn digwydd bod yn ieuengaf o'r teulu o, a finna'n hynna o saith o blant 'de. Oeddan nhw'n dod i'r ysgol, 'di cael parsel o Llundain gin y chwaer. O! O'n i'n gweld ti'n braf ynddyn nhw. Fyddwn i yn gweld ti'n braf 'de. Ond o'n i'n penderfynu, pan a'i dyfu fyny, meddylia i. Brodyr a chwiorydd hi, garu ddad. Ac oeddan nhw hi, o'n i'n gweld ti'n braf ynddyn nhw ynte. A 'dan ni'n benderfynol o fynd i ffwr' i weithio 'de, a gwnna'm llawer o waith.
Oddach chi'n gwisgo gwisg? O, peidiwch â sôn wir am y wisg, oedd 'na gas gynna' i chwil. Yy.
Be' oedd 'i? Wel ffrog yy binc yn bora a phedwar pawr wen te a'r cap 'ma gwyn. A wedyn yn y pnawn yy ffrog frown a phedwar gwlês bach yy cream am wn i. O hergian o'dd 'na gas gynna' i. O'ch chi'm yn licio hynny? Na, do'n i ddim te.
Do'n i'm yn licio 'i de. Pam dwch?
O, oedd o ryw Caets Iwach i rywsut doedd? Nathoch chi anfon parseli adra? O, do, cofiwch. O'n i'n gwario'n nghyflog i gyd a odden ni'n ca'l row gin tada a mam de. Cadw di, cadw di ond do'n i wrth 'y modd chi. Roedden ni wrth 'yn bodd â ca'l mynd i i capel Cymraeg ag i gyfarfod y merched Cymraeg 'te ond odden ni gyd run un pawb yn dwad â'i bwt weithia' am

tair blynedd cyn y marw.
Mae'n afiechyd cas, dydi? Oh, dyna pam swn i'n licio gweld y mab yn mynd yna beth ydw. Swn i'n licio weld o'n mynd i chwarae le er bod hi'n saff rwan, meddyn nhw yn cwch di cwch yna. Ydych chi'n deimlo am eich plant yn mynd i ffwrdd? O, dwi'n licio gweld nhw'n mynd i ffwrdd, ond swn i'n byth yn sefyll i herbyn o fynd yna. Achos Sa'm byd yma iddyn nhw nagos. A pen o'n i yr un i hoed nhw, o'n i'm isio mynd i ffwrdd de. Ond mae 'na mae'r byd wedi newid rwan wedyn. Pawb sy'n mynd i drio gwella ei hun yn un. Ond da chi'n licio gweld eich blant yn mynd i ffwrdd?

A be wyt ti'n ddysgu fan hyn ta? Briclio, woodwork craft, plastro. A chymryd chdi bach o plymin i fi. Ar ôl gorffan y cwrs yma be ti'n feddwl bydd di'n neud?
Jyst gweud syniad. Ti wedi cael gwaith o gwbl? Do ges i cyn dod yma. O'n i'n o'n i yn yn prentis efo dad yn bwyd plastics.

O jyst yn ochor fan 'yn. Jyst dros dy wal wncwl.

So sut mae'n magu plant fel 'dach chi'n gweld gweld y plant gallu aros 'ma ne' be'? Dim llawer o waith ma' 'na does? Ma' mab fi sôn am 'di'r army ŵan. Hmm.
Mae'n joio do? Mae o'n un de' chwech ia? Mae'n sôn am o ma' 'di pasio exam.

Dwi'm yn teimlo bod nhw'n gwybod digon am yr ynni niwclear i fynd mor gyflym â maen nhw rŵan. Dyna pam ydw i'n aelod o ECND. Dwi yn poeni am ddyfodol y plant. Mae o'n gyfrifoldeb arnon ni i wneud yn siŵr bod 'na ddyfodol iddyn nhw.

y CND a Cymdeithas y Cymoedd wella i weithredu. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n cymryd rhan fel unigolion o fewn gymdeithas i drio rei pwrplais a chi pwyslais ar awdurdodau i yym weithredu'n gyfrifol yn y dyddiau hyn. O, 'da ni yn gweithredu'n gyfrifol, ynde, ac yy dydy... 'da ni'n teimlo efo y CND hefyd. Mae gennon ni yn syniadau yn hunan, wrach da ni'n cyn hollol cyd weld â chi de. Ond eniwe, da ni'n mynd i ddadla fan hyn. O na, ond y peth sgynna i yn erbyn ydy bod nhw'n gwar, y chi, yr holl wario sydd ar arfau, pethau felly. A hefyd, mae'n sbytai ni a pethau felly mewn cyflwr difrifol, tydi? Da chi fel cyngor yn gwybod ych hunan, sgynnoch chi mor arian i roed y i mewn mewn lot o fudiadau rŵan.
Tua 1980 dwi'n credu ddaru ni ddatganfod ni'n perthyn i'r busnes ardaloedd di-niwclear yma. Ardaloedd lle doedd dim arfau niwclear i fod. Ac o'n i'n neithiwr, o' 'na hanner rownd ar y newyddion, ac o'n i mor falch glywed bod 'na sôn am weithio helaeth rŵan tuag at ddi-arfogi yn Ewrop a cael Ewrop ddi-niwclear. a'r trafodaethau, fel 'da ni gyd yn gwybod, pwysig 'ma yn mynd ymlaen. Wel, dydw i ddim yn credu am un eiliad fod hyn yn golygu bod Ewrop, bod Ewrop ddi-niwclear yn mynd i fod yn Ewrop heb orsafod niwclear. Maen nhw yna bob man. Ond dyna oedd y sôn, a dyna oedd y term a ddefnyddiwyd, Ewrop ddi-niwclear, gan, wrth gwrs, gyfeirio at arfau. Ond cofiwch chi, mae yna anesmwythyd ynglŷn â gorsafod niwclear a'r peryglon posibl, yn enwedig i drigolion sy'n byw yn ei gysgod. Ond nid ynni niwclear sydd dan sylw yma heddiw. Y cwestiwn ydy a ydym am barhau ein haelodaeth o'r ddau gorff yma ai pheidio. Os byddwn ni yn optio allan, Yna dan ni'n rhoi lle i'r cyhoedd gredu yn hollol resymol ein bod ni dros arfau niwclear. Fydd fan hyn wedyn yn cael ei gyfri yn nuclear zone, nid nuclear free zone. Cwbl dwi'n gofyn, ddim yn gofyn, dwi'n erfyn bod ni'n dal yn aelodau ar hwn. Mae amser hollol anghywir i dynnu allan. Trafodaethau ymlaen yn Ewrop i gael Ewrop ddi-niwclear. Be fydd yr headlines yn y papur Wales changes her mind? Da ni'n sylweddoli be da ni'n neud. Dwi'n erfyn arnoch chi i ddal yn aelodaeth o'r mudiadau yma A dwi'n rhoi pob lwc i'n cynghorwyr ni fynd yna a phwyso ar y fforwm i newid y cymal yna.
Dach chi'n meddwl bysa bobol ifanc yn licio aros yn Blaenau ta na waeth?

'Dan ni'n cyflogi ryw ddau gant a phedwar ugian yn yr haf yr uchaf boed a 'dan ni lawr yn y gaeau ryw gant a thrigian wedyn yy chi ma' hwnna'n gyson trw'r flwyddyn a wedyn ma' ryw yy godiad o ryw gant ychydig drosodd oherwydd amgylchiadau'r yy twristiaeth.
'Dach chi felly yn neud chwara la thwristiaeth ochor yn ochor? Ma' nw'n byw efo'i gilydd.

Dim amgueddfa ydi o. Yy 'dan ni'n siarad am y gorffennol yn ochor y twristiaeth ond ydw i'n gobeithio fy' nw'n glwad tanio ond yma yn y chwarel bo' ma' 'na fymper a rhedeg dach chi'n gwbo ma' 'na sŵn peiriant yn mynd a ma' nw'n gwybod ma' chwarel fyw 'di hi. Pwysig iawn hynny. Be' 'di pwysigrwydd twristiaeth o safbwynt chwareli?
Pwysigrwydd? Wel mae o ddiwydiant arall mae o'n yy dwi'n dal i ddeud i chi fod y peth pwysica i unrhyw ardal gyntaf oll i cyflogaeth, a mae twristiaeth wedi rhoi gwaith i fobl wyrach o bosib i rywun sydd ddim yn gweithio'n Llechwedd. A wedyn dyna'r peth pwysica iddo fo. Mae yna lawer o bobl yn ei erbyn nhw, a dwi'n cydymdeimlo efo nhw. A does 'na ddim byd gwaeth na pobl o dan eich traed chi. Ond, chi, os dach chi'n cysidro mai gwaith ydi o, a felly cyflogaeth, a diwydiant yn dod ohono fo, wel, mae 'na rywbeth da felly yn perthnasu iddo fo.

That's the end of my little story. JW Graves ar ei gychwyn y busnes, a'n cadeirydd ni yn, uh, oedd JW Graves yn hen daid iddo. Yn fod i pennaeth y cwmni yn Iwerddon, ydyn nhw'n gweithio. Ond y'ch chi ma' hynny'n... 'di o'm yn deud na 'di dy- 'di o ddim yn cadw 'i ddiddordeb yn arian iawn yn y busnes yma a mae o yma yn rheolaidd iawn beth bynnag unwaith y mis.
Mae 'di newid dipyn yn y chwareli erbyn heddiw ynde? Yndi. Chi ma' chwareli Stiniog i gyd heddiw allan dydyn? Yn yr agorad. Dydyn nw'm isio'r meinar nag oes? Ma'r peirianna mawr 'ma 'di dod i fod. A dyna chi, neu di ffwr ar labrwr i radda helaeth iawn 'de. Chi ma'r peirianna mawr 'ma'n symud tir anfarth mewn chydig o amsar dydyn? Wedyn ma' gwaith ne' weithio chwaral wedyn mynd yn gwbwl wahanol. Ond yn y pen draw wedyn ma' rai' chi neud y mân hollti. Ma' rai' chi neud y naddu. Ma' hwnnw'n dal yndi? Wi ddim proud de.
Swn i ddim yn byw yma ŵan. Esh i yn Lloegar am gyfnod ac yym esh i'n bacio ryd y cyfandir a esh i'n America am gyfnod a dwi'n me'wl ma' ryw betha fellu a 'di neu' mi werthfawrogi yy gymaint gen y Fro Gymraeg i gynnig a dwi'n teimlo bod yy y Blaenau yng nghalon y Fro Gymraeg ac yy yn bendant dyma'r math o le dwi isio magu 'yn merch yno fo. Be' am dyfodol y llechi yn Blaena'? O's 'a ddyfodol iddo fo 'dych chi'n meddwl? Oes, mae pawb yn deud Slate on the decline neu rhywbeth. Yndi, mae ar y decline cymryd yn ol pan oedd o'n i yn i brime ysdi ynde. Ond yy mae o'n dod yn i ol heddiw ac yy ma' nhw'n gyrru nhw dros dŵr a bob man. Ma' 'na lechi yn dod o Sbaen ond yy dydyn nhw'm hannar beth ma' yy gystlad llechi a rei sydd yn gogledd yy Cymru de. Na. Nid yy trio plygio'r farchnad neu'm byd dwi ond dydyn nhw ddim 'de. Wrth gwrs y ddeddf dueddi ôl os parith rhywbeth i mi am am yn oes i go da ond ma' llechan wrs mae am ganrifodd i ddwad ynde.